Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
This is the new site to Rona. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Reġa sebaħ jum ieħorin qiegħed hawnhekk fis-qallija lestu preparat għal mawra oħra ta' Knockabout Sicilia. Illum il-mawra ser toħodna f'villaġġ li huwa meqjus Wirt Dinji tal-UNESCO. Villaġġ li huwa magħruf għall-istorja Griega tiegħu u għal arkitettura Barokka. Tajjeb li ngħidu wkoll li dan il-villaġġ li ħa nżuru llum għandu t-titlu ta' wieħed mill-borgi più belli d'Italia. Illum ħa mmorru Palazzuolo Acrede.

Se nsuq lejn il-provinċja ta' Serakuża u t-triq tiegħi hija twila madwar 60 minuta. Ir-rotta minn Pozzallo għal Palazzuolo Acrede għandu minn kollox. It-toroq imdawrin jgħadduni minn żoni rurali, fost siġar taż-żebbuġ u għelieqi mill-isbaħ. Kull dawra turi veduta mill-isbaħ tal-kampanja Siċiljana. Din ir-rotta hija siegħa ta' maġija pura fi Sqallija, xenarju, klima sabiħa, u arja friska. Wasalt Palazzuolo a Crede. Is-sewqan għal hawnhekk kien mill-iktar pjaċevoli, sija sewqan li laqqas biss rajta għaddejja. Dan il-borgo tul is-sekli gawda minn ismijiet differenti. Fl-era Griga kien jissejjaħ Akraj, ġej mill-kelma Akra li tfisser fuq. Eventwalment, ir-Rumani kienu laqmuh Akre L-Għarab Balażull, imbagħad in-Normanni sejħulu Palatium li jfisser palazz, biex eventwalment imbagħad fis-seklu dsatax, fil-bidu tas-seklu dsatax, ħa l-isem li għadu jgawdi sal-lum il-ġurnata, Palazzuolo Acrede. Dan il-borgo huwa wirt dinji tal-UNESCO u joffri Arkitettura Barokka mill-isbaħ, Fost l-aktar siti notevoli ta' arkitettura Barokka, fil-pjazza insibu l-Bażilika ta' San Pawl. F'Palazzuolo Acrede issib ukoll sit maestuż, Teatru Grieg, li l-istorja tiegħu toħodna lura tliet sekli qabel Kristu. Għax dan ir-raħal ġie mwaqqaf mill-Griegi antiki u hawnhekk issib tinqix uniku fil-blat. F'dan ir-raħal meqjus ġawra moħbija fi Sqallija tista' tesperjenza ikel lokali delizzjuż, festi vibranti u l-istorja affaxxinanti li tgħaqqad dan ir-raħal mal-mitoloġija Griega ta' Proserpina. Fil-qalba ta' Palazzu Oloakrede, issib il-Bażilika di San Paolo, bażilika b'arkitettura barokka mill-isbaħ, li żgur tieqaf quddiemha u tammira. Din il-bażilika nbniet fis-seklu tmintax u tfakkarna fil-kapaċitajiet u l-ħila tal-bennejja u artiġġana Siċiljani tas-seklu tmintax. Il-faċċata tal-bażilika hija mżejna bi skultura fil-ġebel mill-isbaħ, dekorazzjonijiet elaborati li jirriflettu l-kapaċitajiet tal-arkitetturi u l-artiġġana Siċiljani fl-era Barokka. Minn ġewwa, il-bażilika hija mżejna b'affreski maestużi u xogħol rikk tal-injam. Kull wieħed jirrappreżenta storja ta' twemmin u arti. Il-bażilika hija ddedikata lil San Pawl, fil-fatt, l-affreski jiddeskrivu xeni mill-ħajja ta' dan il-qaddis. Opri tal-arti li jkomplu juru l-ħiliet u l-kapaċitajiet straordinarji tal-artisti Siċiljani tal-passat. Il-Bażilika di San Paolo mhijiex biss il-binja tal-Knisja, però hija punt ta' riferiment għal komunità lokali. Il-parruċċana jingħaqdu sabiex matul is-sena jtellgħu numru ta' attivitajiet, bl-iktar prominenti ikunu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Pawl. Palazzuolo Acrede, il-festa ta' San Pawl tiġi ċelebrata darbtejn fis-sena, f'Jannar u f'Ġunju. Fil-25 ta' Jannar iċ-ċelebrazzjonijiet huma iktar iffukati fil-forma ta' funzjonijiet reliġjużi, għalkemm meta t-temp jippermetti, l-istatwa xorta tinħareġ għall-purċissjoni tul it-toroq ta' Palazzuolo Acrede. Fis-sajf, il-festa ta' San Pawl tiġi ċċelebrata ta' kull sena eżattament fid-29 ta' Ġunju. L-aktar mument antiċipat tal-festa sajfija, kemm għan-nies lokali u anki għall-viżitaturi, huwa l-ħruġ spettakolari tal-istatwa ta' San Pawl mill-knisja. In-nies tal-lokal jirreferu għal dan l-avveniment bħala x-Xita, li letteralment tfisser ħruġ. Il-vara ta' San Pawl tinħareġ mill-bieb prinċipali tal-bażilika fost ħafna kant, għajjat, karti, logħob tan-nar u duħħan ikkulurit. Kemm jekk inti entużjast tal-istorja, Tħobb l-arti jew inkella dejjem tfittex il-briju jew sempliċiment qiegħed tfittex paċi spiritwali, il-Bażilika di San Paolo żgur li tgħodd għalik. Issa ħa nkompli nagħmel naqra dawra bil-mixi passiġġata ħelwa f'Palazzuolo Acrede. Tlaqna. Mill-Bażilika di San Paolo qabad mixja ħelwa għal Pjazza del Popolo. Nimxi u nibqa' affaxxinat bit-toroq u l-bini ta' Palazzuolo a Crede. Toroq mill-iktar grazzjużi, bil-pavimentar tal-ġebel, li joffru awtentiċità Siċiljana. Piazza del Popolo hija l-pjazza prinċipali ta' dan ir-raħal, il-post fejn in-nies tal-lokal jiltaqgħu biex jissoċjalizzaw. L-atmosfera hija vibranti, pjazza imdawra b'arkitettura sabiħa u numru ta' kafeteriji u ristoranti li jistiednu kemm in-nies tal-lokal u l-viżitaturi għal waqfa biex jammiraw u jgawdu l-bellezza ta' dan ir-raħal affaxxinanti.
Knockabout jirringrazzja lil.

qiegħed Pjazza del Popolo l-qalba ta' Palazzuolo Akrede. Meta tkun f'din il-pjazza tkun litteralment imdawwar b'arkitettura mill-isbaħ. Manna bl-arkitettura Barokka. Il-knisja ta' San Sebastjanu f'Palazzuolo Acrede hija kapulavur arkitettoniku Barokk. Il-faċċata grandjuża ta' din il-knisja tiddomina Piazza del Popolo, imżejna bi skulturi elaborati, kolonni, u kampnar majestuż. La Chiesa di San Sebastiano inbniet fil-bidu tas-seklu tmintax bħala parti mir-rikostruzzjoni wara t-terrimot tal-1693. L-iskulturi dettaljati tal-qaddisin u l-anġli fuq il-faċċata flimkien mad-disinn simetriku huma xhieda tad-dedikazzjoni u s-sengħa tal-poplu Siċiljan tas-seklu tmintax. Il-preżenza imponenti ta' din il-knisja Hija waqfa obbligatorja għal kull min iżur Palazzuolo a Crede, waqfa biex tammira u tapprezza l-istorja u l-arkitettura. Il-bini tal-Muniċipju hawnhekk fi Pjazza del Popolo huwa eżempju mill-isbaħ ta' arkitettura neoklassika. Il-faċċata imponenti tiegħu hija karatterizzata minn linji definiti, disin simetriku u arkitravi grandjużi. Il-proporzjonijiet armonjużi tal-bini u d-dehra majestuża tiegħu jirriflettu l-importanza ċivika ta' dan il-bini għar-raħal ta' Palazzuolo a Crede. Mibni fis-seklu dsatax, il-palazz għandu serje ta' twieqi għoljin u gallariji dekorattivi li jagħtu ħjiel tal-evoluzzjoni arkitettonika ta' dan ir-raħal. Palazzo Judica f'Palazzuolo Acrede huwa eżempju mill-isbaħ ta' arkitettura Barokka. Juri l-glorja tas-seklu tmintax. Il-faċċata ta' dan il-palazz hija impressjonanti, imżejna b'gallariji b'disinn elaborati u skultura fil-ġebel. Il-proporzjonijiet eleganti tal-bini u d-disinn majestuż juri l-ġid u l-prestiġju tal-familja nobbli Judica. Dan il-palazz storiku bl-impożizzjoni tiegħu jikkontribwixxi għall-isplendur arkitettoniku ta' Palazz Wolo a Crede. Meta tkun qiegħed fit-Teatro Greco bi ftit immaġinazzjoni kważi kważi tista' tisma' l-eku tal-prestazzjonijiet tal-antik. Palazzuolo Acrede issib salsiċċa li hi differenti minn kwalunkwe salsiċċa oħra. Waqt il-ġranet tal-karnival, Ovvjament il-karri allegoriċi u l-parati fit-toro ikunu mill-iktar mistennija, però jwassal ukoll ħafna mużika, tradizzjonijiet, ikel tradizzjonali u fuq kollox ammont kbir ta' konfetti.

Wasalt Palazzuolo a Crede. Is-sewqan għal hawnhekk kien mill-iktar pjaċevoli. Sija sewqan li laqqas biss rajta għaddejja. F'dan ir-raħal meqjus ġawra moħbija fi Sqallija tista' tesperjenza ikel lokali delizzjuż. festi vibranti u l-istorja affaxxinanti li tgħaqqad dan ir-raħal mal-mitoloġija Griega ta' Proserpina. Il-Bażilika di San Paolo mhijiex biss il-binja tal-knisja, però hija punt ta' riferiment għall-komunità lokali. Il-parruċċana jingħaqdu sabiex matul is-sena jtellgħu numru ta' attivitajiet, bl-iktar prominenti jkunu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Pawl. Palazzo Judika f'Palazzolo Acrede huwa eżempju mill-isbaħ ta' arkitettura barokka.

Moħbi fil-qalba ta' Sqallija, it-Teatro Greco ta' Palazzuolo Achrede joħodna lura fiż-żmien. Dan it-teatru Grieg antik, mibni fit-tielet seklu qabel Kristu, mhux biss ifakkarna fiċ-ċiviltajiet tal-passat, imma huwa ġawhra kulturali Fejn l-istorja u n-natura jingħaqdu perfettament. Meta tkun qiegħed fit-Teatro Greco bi ftit immaġinazzjoni kważi kważi tista' tisma' l-eku tal-prestazzjonijiet tal-antik. Immaġinahk bilqiegħda f'xi waħda minn dawk il-fillieri t'hemmhekk issegwi xi traġedja jew kummiedja bl-isfond tal-għoljiet Siċiljani. Dan kien il-mod ta' divertiment fl-era Griega u l-Griegi kienu kapaċi immens sabiex itellgħu spettaklu. Jekk pereżempju nieħdu dan it-teatru ġie mibni b'akustiċi perfetti sabiex kull min qiegħed isegwi spettaklu fl-era Griega bla teknoloġija, bla microphones, kienu jisimgħu anki sal-inqas ħoss mill-aħħar filliera. Mibni matul ir-Renju Grieg ta' Sqallija, it-Teatro Greco serva bħala post kulturali u politku vitali, bi spazju għal madwar 3,000 spettatur. Kien iċ-ċentru tal-belt antika ta' Akraj, l-isem antik ta' Palazzuolo Akrede. Fatt interessanti dwar dan it-teatru, il-Griegi m'użawx dan it-teatru biss għal traġedji jew kummedji, però użawh ukoll għal laqgħat ċiviċi, dibattiti politiċi kif ukoll avvenimenti reliġjużi. Fatt interessanti ieħor ukoll dwar il-Griegi huwa li dejjem kienu jagħżlu li jibnu t-teatri tagħhom f'postijiet għoljin fejn ir-riħ naturali żiffa dejjem tkun taqbel. Dan sabiex l-ispettaturi waqt li jkunu qegħdin isegwu spettaklu ma jħossux sħana u dejjem igawdu ż-żiffa. Għalkemm maż-żmien parzjalment indifen, it-teatru għadu jippreserva l-għeruq Ellenistiċi tiegħu, b'taħlita unika ta' influwenzi Griegi u Rumani. Inkredibilment, in-nies tal-lokal irriżervaw il-funzjoni oriġinali tiegħu. Illum, it-Teatro Grego Jospita prestazzjonijiet moderni. Jgħaqqad lill-udjenzi tal-lum mal-passat antik tiegħu. Allura kemm jekk tħobb l-istorja jew jaffaxxinak it-teatru, Teatro Greco żgur li xi darba għandek iżżuru. Għax dan il-post mhuwiex sempliċiment monument, però huwa sit affaxxinanti li eluf kbar ta' snin ilu qabel Kristu kien jgħaqqad is-Siċiljani kienu jinġabru hawnhekk u illum għadu jagħmel l-istess ħaġa.
Palazzuolo Acrede issib salsiċċa li hi differenti minn kwalunkwe salsiċċa oħra. Patrimonju lokali, patrimonju ta' storja li tmur lura sekli sħaħ Dawn ħbib tiegħi huma s-salsiċċa tradizzjonali ta' Palazzuolo Acrede u n-nies tal-lokal huma vera kburin b'din is-salsiċċa u għandhom għalfejn għax mhijiex salsiċċa ordinarja, però il-mod kif tiġi preparata hemm ġejja lura minn mijiet ta' snin ilu. Sabiex jiġi preparat din is-salsiċċa tradizzjonali ta' Palazzuolo a Crede jintuża l-ifjen laħam tal-majjal, Jintuża wkoll ħwawar aromatiċi li jinsabu biss f'din iż-żona ta' hawnhekk kif ukoll jitħalla sabiex jinxef kif ukoll jitqadded għal ammont ta' ġranet u żmien. Din is-salsiċċa tiġi preparata b'teknika tradizzjonali antika, mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ilha tinħadem bl-istess mod għal aktar minn 400 sena. Fis-sittax-il seklu, meta l-bdiewa lokali kellhom bżonn jippreservaw il-laħam mingħajr it-teknoloġija tal-lum, skoprow ħwawar aromatiċi li jikbru f'din iż-żona biss u ħolqu salsiċċa li setgħet tiġi ppreservata għal tul ta' żmien, meta ma kinux jeżistu l-fridges li għandna llum. Fatt interessanti dwar in-nies ta' Palazzuolo a Crede, fost l-oħrajn il-ġenerazzjonijiet iktar antiki jemmnu li t-togħma distintiva ta' din is-salsiċċa hija wkoll kontribut tal-arja u tal-altitudni tal-belt. Minħabba li, ovvjament, il-belt tinsab mibnija fuq għolja, l-arja hija differenti minn ibliet oħra li huma iktar kostali u għalhekk il-mod ta' kif jitnixxef b'mod naturali, din is-salsiċċa kienet tagħti kontribut ewlieni għal din is-salsiċċa tradizzjonali ta' Palazzuolo Acrede. Palazzuolo Acrede għandu l-fama li minn villaġġ mill-iktar trankwill jittrasforma ruħu f'ċelebrazzjonijiet kbar, spettakolari, ta' briju, Għal numru ta' avvenimenti matul is-sena, fost l-iktar rinomati ma' Sqallija kollha, hemm il-festi ta' San Pawl f'Ġunju u mbagħad il-festi ta' San Bastjan f'Awwissu. Dawn joffru spettaklu u briju mill-aqwa. Però, il-Karnival ta' Palazzuolo Achrede joffri wkoll Esperjenza unika.
Il-Karnival ta' Palazzuolo a Crede huwa ċelebrazzjoni li tibdel dan ir-raħal kwit Siċiljan f'taħlita ta' kuluri, mużika u ferħa. Dan mhux sempliċiment xi karnival ordinarju imma tradizzjoni ta' sekli b'xi tomiet kurjużi u uniċi.
Il-komunità ta' Palazzuolo Acrede tkun qed tistenna l-ġranet tal-Karnival bil-ħerqa u l-Karnival hawnhekk f'dan il-villaġġ għandu eruq lura fl-istorja fil-fatt joħodna lura il-bidu tiegħu fil-ġranet tas-seklu 16. Waqt il-ġranet tal-Karnival, ovvjament il-karri allegoriċi u l-parati fit-toroq ikunu mill-iktar mistennija, però jwassal ukoll ħafna mużika, tradizzjonijiet, ikel tradizzjonali u fuq kollox ammont kbir ta' konfetti.
Wieħed mill-elementi ewlenin tal-Karnival ta' Palazzuolo Acrede huma l-karrijiet allegoriċi, karrijiet enormi u diżinjati b'dettall, maħduma bl-akbar talenti mill-maestri tal-kartapesta. Dawn mhumiex biss sbieħ biex tħares lejhom, però jirrakkuntaw ukoll stejjer, ħafna drabi suġġetti politiċi, ċelebritajiet u avvenimenti lokali. Il-karri allegoriċi ta' Palazzuolo Crede jitqabblu ma' satira Siċiljani timxi fuq ir-roti.
Knockabout jirringrazzja lil
Palazzuolo Acrede, viċin Pjazza del Popolo, ssib numru ta' pistiċċeriji tradizzjonali li huma meqjusa ġenna tal-art għal dawk li jħobbu l-ħelu.
Hawnhekk it-tradizzjoni tiltaqa' mal-innovazzjoni f'kull biċċa ħelu li tara u dduq. Fil-bidu tas-snin sebgħin, żewġ familji, il-familja Piruccio u l-familja Canatto, ingħaqdu flimkien sabiex ir-riċetti tal-ħelu li l-familji kienu ilhom jirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra iwassluhom lill-komunità ta' Palazzuolo Acreide u lill-viżitaturi. Fost l-iktar ħelu tradizzjonali Siċiljan rinomat insibu l-kannoli Siċiljani. Oriġinarjament kienu jiġu ppreparati biss fi żmien il-Karnival, Però llum il-ġurnata jitgawdew u jittieklu tul is-sena kollha. Għalina l-Maltin l-ebda żjara fi Sqallija ma tkun kompluta jekk almenu ma nduqux darba cannolo siciliano alla ricotta. Il-mawra tiegħi f'Palazzuolo Acreda hi laqta fil-veru sens tal-kelma b'togħma tajba. Palazzuolo Acreda niddeskrivih bħala teżor ta' storja u arkitettura ġawhra moħbija li qiegħed jistennik biex tiskoprih. Ħa nsellmilkom u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa!
Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt.